varume kana imi musingaoneka ndimiwo zvei hamuone isu tisi tikutapuka here panzvimbo dzekuti tiwedze nemwanakomana wacho iye varume makore ndiwo atofamba aya tichingotenderera nesango tinodawo nguva nemhuri dzedu kumusha uku svikiro tiudze zvekuitewo machinda machinda ini kana mudzimi isina undipa munoda ndireve nhema here munoda ndireve nhema here saka imi svikiro munoreva here kuti makativimbisa zvinhu zvamusingakwanise kupedza iye zvino hatitozive chiri pasi uripi dukutsu akangotsakatika svikiro zvimwe itai muchiona ini varumbi ngatikande mapfumo pasi izvezvi tiri kungofa musango macho tiri kungofa Mari pasha yacho iri kungotiuraya. Ha!
Ndakazvitarisa. Vanhu vekudunhu kwangu ndivo vega vari kungotsakatika. Iwe njambari iwe. Sandiwe namachinda ako muri kufudza vanhu vekudunhu kwangu. Usati dunhu rako. Ichi dunhu rasachigaro munorwei. Kuti kutora zvarutora zvisina kana maturo. Iwe, iwe, iwe munorwei. Usati taurira zvisina basa panguva yatiri. Kungwati mukana nenguva zviri kushaikwa nesvikiro kuti rigadze mutungamiri akakwanira. Kwete iwe mbwendi. Ai, vakomana. Nguva yatiri ino, inguva yekuita makakata anwe. Uda kutonga vanhu vanganiko? Ivo vatatu voga vasara ava. Uda kutonga vanhu vatatu. Rega ndiseke zvangu ini mwana wekwaZimutu. Iko kuda kutungamirirwa nevarume vasingagone kutonga dzimba dzavo kubva zvakanaka. Ini ndakutodawo chigaro ichocho.
Nhai mukomana, chimbori chii chiri pauri iwe zvekuti ungada kutonga dunhu rimwe? Chimbonyatsonditaurira. Chii chiri pauri Zimutu iwe?
sandigumura iwe muchinda iwe ndambari iwe asingatoone pakati penyu apa haatooni akapfirwa maziso nenyamapingu varume varume varume panguva ino tadii tambofambira chinhu chimwe ini maonero angu ini tikafambira chinhu chimwe zvinobudirira
varume ini ndo hakutya ini iye zvino isu hatichinawo mazano svikiro racho harichinawo mazano midzimu yacho yangotirasa varume tiri kutsvakei kuno isu vakomana vakomana ini dau kutaurirai idi ini kana ndakundikana ndee ndakundikana handitenderwi nemudzimu kukunyeperai svikiro svikiro chimwe chiri kukutadzisei kunyatsoona nemazvo chaizvo inkundu iri musoro madi mabvisa mafanana nevamwe vose vari pano ah, ah, ah.
mchinda iwe zvauri kutaura izvi zvavangofanana nekudza mai vako kuti bviswai mazamu vanoyamisa sei mangwana svikiro usafananidze simba rako nemazamu mazamu anosinina iwe simba rako kana rapera rapera rinenge rati gwa
kana moda kumidzana nesvikiro zvamakuita tongotora zambu ramai vako yozimuti totora zambu ramai vesvikiro mongopinda zvidinge zvei zvandingaite pakanyaya kadoko doko apa svikiro kana uchida uya tipinde pasina midzi pakati iwe mukomana yemusoro ndisazamu ramai vazimutu apo iwe anotevera ndisazamu ramai yasvikiro apo ndipinde naye zvaari kuda uyu
ah, pweshi unonitaura ndozvakaita zamu ramai vasiki here newo chiri chombo ndozvakaita zamu ramai vazimuti here
kana zvasvika panguva yakadai tichadiiko nhai varume machinda tipei mufaro hatina zvekuita izvi tsiva ngaitange
chakachenjedza ndo chakatanga varume ndovimba mese mava neuchenjeri pamusoro pemukomana u svikiro Svikiro chindirega ndakwana ini svikiro chindirega wandikurira
aikash svikiro inga wani muchinda uyu ati pasina midzi imi mukatenda ah, ndoudyire ka uyu
aikaka chikomana kana iwe uchingodawo mugove wako taura handina zvibingeni ndinokupa uri kudei iwakomana imi vakomana kai Musaradzana masimba pano kana makushaya zvekuita. Chanje kumisha yedu kana pano tisina zvekuita panapa. Tambare newe pressure ndimo wandinofamba nawo handei. Kana zvakadaro handei. Asi muchinda iwewe usiyane netsika yako iwewe yekuti unenge machinda ako. Hausi mukuru wedu iwewe.

agonzi masvikiro vega havasviki vanotosvikirwa chinguri tamira pano kana munhu ari kumbooneka ari kuuya Asikana, chero mukafinyamisa chiso moramba makanyarara, tese tadzimbikana nekumira pano. Hauna kuneta here pauri ipapo? Amai vangu soko iwe, nechandanga ndichawirawo musi unowiwa nekamunhaka. Haiwa ndinozvishora ini. Dai ndaifembera handaimbouya zuva rimwe chete. Haiwa, ukati ndimboriwo neshungu dzekutaura newe here? Handitozvidewo ini. Svikiro ngarichiuya ndiwane kufamba iri raneta iri. Iko kutaura nedzungairwa unopedzisira watodzungairwawo rega ndizvinyararirei. Umm ini hangu zvemhanda nevanhu handichadi ndinozvirovera munhu wangu ukanozvifira wega uko wozonditi ndini ndakauraya ini hangu handingambozvikwanise rega ndisiyane newe. Iko ndichiita zvemhanda newe kuti ndakupenge here ndiri benzi here ini Iwewe ndinokutemhera shamhu ndokurovai asikana mukuzvinzwa.
Nhai chisikana apa uri kushora mhumhu kana kuti uri kuti haunzwaro nekuti kana iwe uri handinzwaro kana nini wandinzwaro hatisangane pamharadzano.
Unoya rimwe zuva shamwari kana zviri zvo zvawasarudza nhasi ndafambira zvakati koshei handina simba rekutambisa.
Heya ndanga ndati muri kutoda ini. nekuti dei wabvuma ini ndanga ndichitoda toita mushandira pamwe semajuru zvisinei rega ndisiyane nazvo
kure kwemeso nzeve dzinonzwa madzimai manga muchiti handikunzwikani kunoita bopoto pamuzindo wesvikiro
ndeivava vasina matyira vanoda kubanda ibwe vachiona sedoo hayi wawo musakateerere zvakanotaura akasvikirwa ndibatsirei zvangu ndiwane kuenda kunze kuchiri kuchena ndingadyiwa nemapee madzimai imi taurai tinzwe zvamafambira kana mafambira zvemharapasha ruregerero fambai muende ndingagofambira zvemharapasha ini ndichiziva kuti makakundikana kare ndine zvimwe zvandafambira hameno iyeyu ruregerero tateguru muchindiona ndauya kudai handina kufambira zvemakakatanwa ndafambira ramangwana rangu kuti ndizive kuti rakajeka here kana kuti usiku usingagumi hezvo ko zvawatofambira zvandanga ndafambira Iyewe kuita pfungwa dzapindirana nedzangu inga zvakanaka wakura munin'ina.
Matakanana mudare rangu iwe ramangwana ako matema iwe ramangwana ako matema ndapedza nemi ibvai mudare mangu. Matema muchirevei svikiri taurai zvakanaka rijeki muri kumhanyirei hamuna kwekumhanyira imi. Apa ndopamataura musina kana kubvunza mudzimu. Isai mhanja muuchire kune venyika dzino Vatipe mhinduro kwayo kwete zvinhu zvakafumuka zvamuri kutiudza panapa izvi.
Ha! Kuzvidza ndokwamunoita matunhu ose. Mudzimu ndosaka yakusandipa. Inondipa sei muchindizvidza kudai? Muchiri kuita zvinhu kwazvo kwazvo here imi vacho svikiro kana kuti makushandisa madungwe? Nyatsotitaurirai chii chiri kumboitika? Vanongokudza, kunyangadika nekungodzoka pasina anozviona. Zvimwe pakapotseka. Maida kuitwa hozhwe here nhai svikiro?
Imi vaviri imi zvamafunga nezvamuchafunga ini handinei nazvo. Nezvamaita izvi muchafamba madekwani muchadyiwa nemapere nekuzvidza dare rangu kwamaita. Ah zviri zvemapere tototyira ava vakapfupika vari pedyo nevhu ini ndiri murefu ini harindidyi ah.
Taura zvimwe chisikana. Ini midzimu yangu inondirwira. Pandakapinda napo ndopakaipa. Inini ndakamborara musango usiku hwose handina kana chakandibata. Saka bere haiwa hapana zvarinondiita ii. Ko imi muchakamirirei pano imi zvokudla ini handidli ini ndorarama ndakadaro kana muti ukama igaswa Ini handina ukama nemi ini. Haa svikiro zvimwe tingataure. Munhu ane dumbu nepekurasisa ndove oti ini handidhli haa tsvakai zvimwe zvekutiudza musatamba nepfungwa dzedu sekudaro. Yo yo yo ko zvayatokwidza makata ndisina kuzvitarisira ini rega ndiende ini musare muchinetsana makadaro.

Musango mune shumba dzinoruma, munziva mune ngwena dzinoruma. Inini pandofamba ndoda kuona, ndabatwa nedenda ndoda kupona, ndaingokumbira uruvheneko.
Panapa ini semuonero wangu tasvika pamuganho, mumwe nemumwe woenda kwake, hameno iwe uchafamba sei? Ah, ini semaonero angu Nekusviba kwakwaita uku, tinogona kudyiwa nezvikara musango. Hatisasiyanei, tingonorara kweumwe watinokwanisa kuwana tiri vaviri. Yowe, ndigotourawa nevanhu vekudivi kwangu ndichinzi ndachengetedza iwe mhando. Enda kumusha kwako shamwari. Heya, zvakanaka iye asikana, tozoonana kana midzimu yatichengeta. Ini ndava kuenda kwangu, iwe woendawo kwako. Toonana.
Ah, ndazofunga zvakanaka nakasikana ngatitsvagei musha mumwe chete wekuti tingavande nhasi kwadookoko hatikwanisi kufamba
kana neni ndazofunga zvakanaka pano tiri pakati pesango ramuzinga hakuna misha inowanikwa muzere zvikara zvesango saka handizive kuti tichaendepi hmm, haya vatondivhurawo njere ufunge hapachisina chekuita apa Chatongosara kudyiwa. Ngatidyiwe zvedu asikana.
Imi madzimai maviri imi mapindwa nekonyera kushata wekufambira madekwana ano. Yu yu yu uri munhu rudzi munhu mutsvuku semusoro wejuru asi nambona zvakadaro imi

Imi vasikana vaviri imi. Ini handisi muvengi wenyu pano. Tachiya kuzokubatsirai, kuzokuyamurai. Nekuti sango ramuri isango rine zvikara zvinoyera uye zvinorura.
Ini ndane makore ndichifamba sango rino. Handisati ndambokuona ini. Unobva nekupi? Uri wedunhu rekupi iwe? Wakasiyana nevamwe zvisingamboiti.
Iwe mudzimai iwe. Dunhu. Chii chinonzi dunhu? Ndauya pano kuzokubatsirai nekukuyambirai. Musanditaurire zvisina basa.
Ah, hautozivi chinonzi dunhu? Uri mupengo kaiwe. Bonga chairo. Wangonyuka kubva musango umu, kangosvika wakachidzipa ipapa. Iwe unopenga iwe.
matauriro ako iwe andiratidza kuti ini pano hamudi rubatsiro rwako saka ini ndakutekaira ndakuenda tosangana mwaka unitevera
uchiendepi shamwari gara nesu musango muno mune mapere svika nesu mangwana hatishaye zvatingazokuitirawo
Iwe musikana murefu iwe unonzwisisa kudarika uyu mupfupu, asi ndakakutarisai ini zvandinazvo muupenyu hwangu zvinondikwanira. Chii ndakakutarisai imi chamungandiitira chingandifadza?
ini zvangu handina mwoyo mukukutu ndichanosiya umwe nemumwe kwaanogara kwete nekuda kwako iwe asi ndichinzwira uyu tsitsi nekuti ndiye andikumbira saka ndichakuitira izvi pachena iko mungatendwa napasi asika hatingabatsirwe nemunhu watisingazive chero zita zvavo munonzi ani nhai
Ah, kana musina zita zvakanaka rega ndikutumidze muchinda mutsvuku
ini vakanditarira kudai ndakarasikirwa navabereki ndichiri mudiki kwazvo handina kuwana mukana wekutumidzwa zita asi ndakazitumidza ndoga ndikati ini inonzi gwanda Saka vasikana imi ungandida nenyu muchiti gwanda.
Sika meso, usanditaurawo zvandiri kufunga ndiyo zvaukufungawo. Kuri madzimai imi ungagotaurirana pamwe chete muchienderana kudaro kuti dzenyu dzichiri kwesere kwesere. Makakwana here imi?
Naiwe mukomana, unobva nechekudivi ripi? Wabvunza mubvunzo wandanga ndichida kutobvunzawo. Wanditangira nopadiki diki chete.
Imi madzimai, mibvunzo yenyu yakawandisa. Matanga nobvunza zita rangu. Sezvo mava kundibvunza kwandinogara. Kwandinobva ini zvinoenderana nekuti isu timbori divi ripi. handisi kutoziva kuti isuwo tiri divi ripi
kuno kana ndakakutarisa ndisingakanganise ndinovimba tiri kumadokero
ha ini handichozivi kuti tiri divi ripi ndiri kungoona ari maroga ini madokero kana kuti kumabvazuva
ko emadzimai kuti kambomira kutambisa nguva kuti kumadokero kumabvazuva ko tikatura kufamba hazvizi zvinhu kwazvo ndinotenderana nemi ipapo ini pandinogara ndipo pedo saka munotanga manondisiya kwandinogara mozopfuurira nechimhandara ichi munomusiyawo kwake kwaanogara iwe tsikideni usataura zvisina maturo iwe unoshandisa denye here pakufunga iwe misha yedu pakati pacho pane migano dzakangotarisana kudai Ah, ah, ah.
Musanditaurira kuti zviri mundangariro dzangu zvandiri kufunga ndo zviri kuitika pano. Madzimai maviri imi, musanditaurira kuti kwamunobva imi ndokune machinda anoda kundiparadza anditambudza kwenguva refu kubva ndichiri mudoko. Iwe shamwari Inga tiri kufamba madekwani wani, hapana anotiona. Tiperekedze isu, nguva yatamira pano yarebesa, tinodyiwa nezvikara zvesango. Iwe muchinda, unotambisa nguva iwe, ngatitorei kufamba apa.
Imadzimai izvi, musamanya, fambai zvinyoro nyoro, hapodi mutsinjwa. Handei. Musango mune jumba dzinoruma munziva mune ngwena dzinoruma inini pandofamba ndoda kuona ndabatwa nedenda ndoda kupona ndaingokumbira uru